Selâm aleyküm, qıymetli seyirciler! UATV efirinde İstinat Qırım programması. Ve bu yayında biz dünyanıñ çeşit köşelerinde yaşap, amma istinat noqtası olaraq Qırım yarımadasını tanağan bizim vatandaşlarımıznen bağlanıp, olarnen bağ pekitemiz ve olarda olğan ahvalnı ögrenmege tırışamız. Bugün ise biz Kanadadaki semetdeşlerimiznen bağlandıq ve Kanadada Qırımtatarlar birleşmesiniñ yolbaşçısı Rustem İrsay bizim Skype bağımızda bar. Selâm aleyküm, Rustem bey!
Aleyküm selâm İbrahim bey. Rustem bey, sizge hayırlı vaqıtlar tileyim ve pek büyük memnuniyetnen sizni bu studiyadan selâmlayım. Ve aynı zamanda Kanadadaki bizim semetdeşlerimizniñ vaziyetini ögrenmege isteyim. Yani şimdiki vaqıtta meselâ qaç Qırım tatarı Kanadada yaşay, böyle bir esap barmı?
Doğru esap yoq. Diyelim ki Kanada Qırımdan uzaq degildir. Avstraliyada bar, lekin Kanada çoq uzaq. Lâkin mına on sene oldı Kanadağa kelgenimden, kelgenime, çoq memnün oldım mında vatandaşlarımıznı tapmağa. Ondan başlap başladıq, men, menden de aldın ebet bizim dernegimiz bar edi, lâkin o Siyasil degil, medeniy bir şeylerden bağlanğan mına Ramazanlarğa, bir bayramlarğa cıyılışa edik. Soñ ondan başlap, men başlıq olğandan soñ endi başladıq siyasiy şeylerni politikadan bağlı Bu on dört yılnen bağlı edimi? Yani siz ne zamandan berli yolbaşçısıñız? Qırımtatarlar, men belliyim ki, doqsanıncı yılda, seksen sekiz, doqsanıncı yılda kelgen ediler Romaniyadan. Soñ bekimdir bir eki biñinci yıllarda başladılar kelmeye Qırımdan, Özbekistandan.
Yani yañı kelgen vatandaşlarımıznıñ esas maqsatları nedir? Nasıl maqsatlarnen keleler Kanadağa?
Elbette, şına kelgen, mına keçken sene kelgen qırımtatarlarnı sorasañız, elbette, oqumağa keleler, yaşlar keleler, çalışmaya keleler, tecribeli adamlar keleler. Evvelden kelgenler, elbette, sovet parçalanğandan soñ adamlar yahşı yaşaş içün, aile tüzüş içün, biznes yapmağa içün kelgen ediler, elbette. Lâkin şimdi mına maqsadımız, dernegimiz maqsadımız, er birimiz maqsadımız, o, birinciden, qırımtatarlarğa yardım berip, Qırımda serbest yatış içün, mına, Yap, episi yapqanlarımız Ve bu yañılışta bir çoq haberler kele Kanadadan, yani meselâ o yerde yerli parlamentlerniñ qarşısında mahsus merasimler ötkerile ve bu mevzu yüksek seviyede köterile. Özüñiz bu faaliyetke nasıl qıymet kesersiñiz?
Elbette, biz burada çoq degilmiz. Elbette, er miting olğanda, uçrashuv olğanda, elbette, deputatlar Soñ soraylar bizden, qaç adamsız? Elbette, olarğa kerek adamlar çoq olış içün, olarğa seçimde söz beriş içün adam kerek. Lâkin Kanada bu böyle acayip bir devlettir, er bir adama olar qulaq salalar, er adamdan laf eteler, er adamı bağlap, olarnıñ problemalarını eşitip, yardım berme tırışalar. Onıñ içün biz işimizni birinciden Ukraina derneklerinden beraberlikte alıp bardıq. Çünki olar çoqlar, olarnıñ tashqi teşkilâtları çoq. Mına, statistika arqalı bir million eki Yüz biñ desem de olur, Ukraina adamları yaşayken orada, Torontoda ve Büyük Torontoda men eşitkenim, eki yüz elli biñ Ukraina bu adamları yaşay. Bu, men deyim ki, bu büyük bir küç. Onıñ içün biz beraber, biz olarğa birinciden qol tuttık, Maydan olğanda, burada çoq büyük-büyük mitingler oldı. Mına, yüz Ukraina bayraqlarını köterip çıqtıq, yüz Ukraina bayraqlarını alıp, tahminen bir on, on beş tane az olsaq da qırımtatar bayrağı oldı, olar olarnı körip, biz yardım bergenini körip, endi bize de çoq-çoq yardım bermeye tırışamız. E, çünki bilemiz, Ukrainanıñ çetteki eñ büyük diasporaları bu Kanadada yerleşedir ve, demek ki, sözleriñizden añlaşıla ki, olarnen munasebetler sıq şekilde qurulğan ve güzel munasebetleriñiz bar. Ya başqa diasporalarnen de munasebetleriñiz bar ekenmi?
Ebet, mına, tilimiz türk gruppağa bağlı, onıñ içün biz türk federatsiyalardan iş alıp baramız, uçraşamız, uçrashuv alıp baramız, bayramlarnı keçiremiz. Özbek dernekleri bar, men, tacik, balkan türkleri, onda Er, mına, sovet parçalanğandan soñ episi postsovet respublikalarnıñ birleşmeleri bar mında. Onıñ içün olardan da ne, eñ, olarda bir merasim olğanda biz olara baramız, bizde olsa biz çaqıramız, olar kele, bir-birimizge qol tutıp çalışmağa tırışamız. Pek güzel. Ve Rustem bey, siz bundan evel dediñiz ki, biraz vaqıt evelsi qırımtatar diasporası Kanadada daa çoq medeniy merasimlernen, bu hususta suallernen oğraşa edi. Ya şimdiki vaqıtta bu medeniy programmalar bar ekenmi, yani öz arañızda böyle til saqlamaq ve medeniyetni saqlamaq içün bir şeyler yapıla ekenmi? Ebet, yapmağa tırışamız. Bu, bilesiñ, yaşayış Kanadada, o da Çoq yengil degil, episi çalışa. Bilesiz, qırımtatar adamlarımız episi çalışmayı çoq seveler. Er kün çalışalar, bazar, cuma ertesi, bazar künü de kim yerde telefon açsañ, çalışam deyler. Evet.
Bunıñ içün episi işnen bağlı, amma oña baqmastan tırışamız, mına, cıyılış yapıp, bir-birimiznen qırımtatar tilinde laf etip, bir medeniy merasimlerni ötkazma şunı bir programma bar, Kanada, bu program Kanada ükümet programması, eger de on beş adam cıyıp men til ögretme isteyim degeniñizde olar yer bereler de, bekim de, aqçı da beredirler, Endi bunı bunı bilip yapmağa isteymiz. Mına, ömür arqadaşım Oman Bağluq şunı, inşallah, bekimde bir qırımtatar til klassını açacaqmız yaqında. Ekincisi, er ayda bir kere, bekimde ondan çoqtır, master klass yapa qızlarımız, yaş-yaş kelgen qızlarımız bar. Mına yaqında bir yaş aile keldi, olar çoq yardım bere, soñ Elvira hanum, başqa qızlarımız, qadınlarımız, Ukraina qadınlarına ve erkeklere episi kele, episi çoq yahşı köre onı. Nas çiberek yapma, nas yantıq yapma, nas qırımtatar milliy yemeklerini yapma ögreteler. Çoq adamlar begeneler, çoq keleler oña. Ondan.
Ebet, bu işte size muvafaqiyetler tileymiz. Ve bundan da ğayrı, siz Ukrainadaki ve hususan Qırım yarımadasındaki vatandaşlarımıznen de nasıl şekilde bağ qurasıñız?
Ebette, biz, birinciden, qolumızdan ne kelse yardım yapmağa isteymiz, yapamız, merde aqça cıyamız, merde bizim hükümetke çıqıp problemlarnı, nas problema bar, isteymiz onı, ne söz var? yardım verme. Çünki men bilem ki, mesela Kiyevde faaliyet köstergen böyle balalar tögereklerine sizden mesela yardımlarıñız bar edi. Bu şekilde programmalar devam ete mi şimdiki vaqıtta? Elbette, elbette, çoq, mına Ömür arqadaşım çoq bağlı bu şeylerden, o aytsa yahşı olar edi, amma E, Qırım ailesi degen teşkilâte, menimce, biz yardım beremiz, mına, qolumızdan kelgince. Sonde Qırımdan adamlar bağlana, soñ Qırım balalar teşkilâtine yardım beremiz, qolumız kelgince. Başqa adamlar bağlana, kimerde birsine operatsiya aqç kerek, birsine, elbette, mına, yaşaş sıfatı yahşı degil, ev kvartira, çoq ola adamlarnıñ bağlanğanı, amma biz mında çoq degilmiz, qolumdan ne kelse, qolumızdan onı yardam, yardım etmeye tırışamız işte. Ebet, ve Rustem bey, umumen, şimdi Kanadadaki bu vaziyetke qıymet keskeniñizni ister edim. Yani Kanada ükümeti Ukraina meselesinde, Qırım meselesinde yeterli qadar yapamı, siziñ fikriñizce? Siz o yerde bulunıp, bunı nasıl köresiñiz? Ebekim de vaziyetni deñiştirmek içün bir de bir şeylerniñ yapılmasını kerek dep sayasıñız?
Ebette, Qırımğa kelgende, Qırım meselesine kelgende bize ne qadar yardım etse, o qadar yahşı. Ebette, biz belleymiz ki, bu yeterli derecede degül, amma tırışalar yardım bermeye. Biz kiçkene teşkilât olsaq da, Pek tanıylar bizni, büyük-büyük merasimler olğanda da bizni çaqıralar. Mına, meselen, Ukraina Kongressi, olar million, million adamları bar, bizde tek bir yüzden, yüzden çoq olsa yahşı, belki eki yüzdir, endi onı ögrenmek kerek, adamlar keleler. Lâkin biz olardan beraber çıqamız, beraber merasimlere baramız, problemalarnı beraber yapmağa tırışamız. Lâkin mına şunı Ukrainağa ebet de Kanada ükümeti yardım bermege tırışa. Mına bugün ögrendim, daa elli askerlerden, asker, Kanada askerlerden yibergen ekenler Kanada ükümeti. UNIFIER programması bar. Er yıl eki yüz, üç yüz askerler bar, Kanada askerleri, olar özün tecribesini ögreteler işte Ukraina askerleri. Soñ de uçaqlardan kiyim yibergen ediler, aqçı yibergen ediler. O, elbette, ükümet programması bar, aqçı yiberile yardım içün Ukrainağa, bu Ukrainağa bağlı yardım. Ebette, bu Qırımğa kelgende, bize recognition degen söz bar ingliz tilinde, tanuv, tanış. Bunı keçken sene deportatsiya suvelini kötergen edik. Az qaldı o keçecegine, amma bu bugünki Kanada ükümeti azçıq liberal partiyası çoq istemey teşke politikadan bağlanmağa, onıñ içün azçıq qaldı o keçmegenine, amma men belleyim ki, mına kelecek kelecek yıllarda Kanada birinci olmasa da, ekinci, üçünci, bekimde birinci devlet olur qırımtatar deportatsiyasını genotsid dep tanığan devletten birinci oldı, dep belleyim.
Siziñ fikirleriñiz içün çoq sağ oluñız, aytam sizge, Rustem bey, ve işleriñizde de muvafaqiyetler tileyim. Kene de yahşı künlerde körüşmek ümütinen sağlıqlaşmaq mecburmız, vaqtımız soñuna kelmekte. Sağ oluñ.
İşte, qıymetli seyirciler, bizim yayınımızda Kanadadan qırımtatarlarnıñ temsilcisi ve Dünya qırımtatarlar kongressinde Kanada'nı temsil etken, em de Kanada'da semetdeşlerimizniñ birligini reisi olğan Rustem İrsay bulundı. Sizge hayırlı vaqıtlar tilep, sağlaşamız, eliklerde körüşeyik.